den Highlight opgemaach, et war e ganzen Display haut jo e bëssen a ah, bësse mi mir si bësse mi bëlleg haut sech mal zou méi wat heier kuckt, äh, dat ass awer eppes äh, ganz ganz Schéines. Ech weis net, dat de Präis vun enger äh, Blastoise Evolution Electra Box, dat kritt och e klenge Schock. Do kann esou eng Këscht eng Kéier mol 300 Euro wäert sinn, also déi Këscht ass mëttlerweil 8 Joer al. Et gëtt se och en plus, wann Dir en do gesitt, red nach nëmme 16 mol op Cardmarket a mir maachen aktuell da elo wahrscheinlech déi siwwenzéngt hei op um Youtube Channel. Mir kucken eng Kéier als Reminder, Lescht Joer hu mir dat jo och scho gesi gehat, sou e Booster Pack ass ëmmer déi 30 Euro wäert. Dat erkläert dann och, dat eng ETB ëm déi 300 Euro wäert ass, wann do bis bis zu 10 Päck eventuell dra sinn. Ech mengen et sinn der zwar och just 8, mee dann ass de Rescht eben fir déi cool Gimmicks an och déi gäil Sleeves, déi mer elo wäerte gesinn. Do hu mer se, dass nach Moies fréi Hei gesitt der dann eng Kéier eis Top 12. Mol kucken mer aus der enger Equipe déi iwwerhaapt rauszéien. Mee et gëtt schwiereg. Jo ech hu Surfer am Background lafen, et muss ee wierklech soen. Et gesäit een och, et spigelt en plus nach alles. Also dat do ass ganz gutt Qualitéit. Pokémon Legacy Evolves, All Trainer as a Pokémon Grow and Evolve, at this expense we restores the value of your first Pokémon Trading Cards in Glory. Also do hu mer dat jo och scho lech gewise gehat, datt do wierklech Retro Kaarten dra sinn aus dem Base Set. Mir hunn insgesamt 8.

Eng Acryl Conditions Marker Collector Box do holt, déi misst mer och nach kennen. E Code Kaart fir Iechtern an sou huet fir nach jo eng ATB ausgesinn. Staark, also richteg staark och vum Design hier. Se schimmert och wierklech gutt. Dir gesitt do meng Binnert en plus meng Schnësshoer sinn awer nach net dréche. Se knapst esou doduerch eraus an not op verschiddener 3 Joer. Genau, deen hate mer schonn erreecht. Sou, da maache mer mol hei eng 300 Euro Këscht op, géif ech behaapten. Also et ass wierklech e ganz coole Produkt. Wäert déi Këscht och halen, och de, jo, Dir wësst, Dir gesitt hei, wéi ech dat do opmaachen. Et ass net evident. Dee Plastik ass schonn 8 Joer al. Misst vläicht hei e Bläistëft dran kréien, dat ass ëmmer en Trick, si 79, fir emol e Lach eranzekréien. An da gesitt Der et, dat ass mäin Trick, fir hei sou Saachen opzekréien. Wéivill Joer Hashtag Erfahrung, esou mécht ee professionell eng ETB dann op. Wann ech dann déi Qualitéiten do gesinn, dat ass ganz Spezielles. Deemools nach aner Qualitéit wéi iwwers haut hunn. Haut ass dat nach méi schlëmm an der Masseproduktioun alles ukomm. Dir wäert iech och d'Fro stellen, wéisou leeft deen elo hei déi ganz Zäit mat Surfer ronderëm. Ah, ech hunn einfach puer Musek vun Evolutions, also vun Let's Go Eevee op de Kapp gehatt, well dat einfach Flashbacks des Todes sinn. So, hei mol direkt äh, ganz dran. Steve hat hier schon vergees an an de Spaß mal hei op also mir dat do schon gelies gehabt. Da gesi mal hei de Players Guide mat zesumme duerchguckt. Hei gesi mer eng Keer dran, dat manchmal Sachen dat mat Display. Pardon, mir hunn och do eben d'Artworks vun de Päck, déi 4 Stéck dran, déi mer jo lech jo och scho gesi gehat. De Player's Guide, do kucke mer séier derduerch. Kucken eng Kéier, ass dat riicht? Voilà, do gesi mer eis dräi Mega-Evolutiounen. Dat war eben nach 2016, virun 8 Joer de Fall. Kënnt awer elo 2025 hoffentlech zréck. Hei gesi mer all déi Retro-Kaarten, déi kenne mer och schonn all, just déi do waren net gezunn. An hei hat mer lech jo och schonn Pokémon Break, dat ass deemools nei released ginn. Do huet mat dem Halschenten an mega Evolution Sign nach wou ee ka Comboe maachen déi Zäit an den Imakuni mer och scho lech gezunn. Also déi Broschür gefält mer an do hu mer dann och Pokémon EX Kaarten mat M-Kaarten alles och mat dran. Verschidde Kaarten hu mer scho gezu gehat och fir den heite Boy. Hei mat zum Beispiel nach net gezu gehadert. Fir sinn och gespannt op och kéiner top Trainerkaart noch ganz schéin äh, Zeen dobäi. An ass han enke déi ganz séwer wie oder hu mer dat och mal enke gesinn, äh, wat mer Läschketten am Display kënne schon zéien. Do déi do zwee feelen eis natierlech. Do gesäit noch ze bisse manner Kaarte wie hautstags hautstags hues dann eng Säit. Do si féier fënnef Reien do op hei ass dat vill méi schéin äh, just dräi Reien, vill méi iwwersiichtlech. Dofir Flashback-Moments sinn einfach ganz schéin. Insgesamt 102 Kaarten an déi do Kaarten ziele och dann zum Master Set, dat heescht och do muss mer wahrscheinlech nach bëssen nobestellen an no kommandéieren. Och hei als Holo EP ass och wahrscheinlech méi schweier ze kréien. Dragonite senger X an hei noch Trainerkaarten an ech sollte se iwwer kucke missten awer déi scho bal alleguerten hunn. Ja vum Gefill hier schon, hei kann och vläit sinn, datt eis eng Energy Card nach feelt. An hei ass och nach vill nozehuelen. Mir hunn natierlech och schonn zwou Kaarten aus dem Display gezunn. Äh, mee do fehlt awer och nach ähm, genug. Hei dann also Goldkarten, do si mer scho bësse lucky. Mir zou vu 5 an Trainerkarte muss mir dann nach zählen hei zum Schluss. Ja, wann ech zu driwer kucken ass nach vielleicht de Flying Pikachu den ass fehlt. An äh, ja so ass dat eben. Nein, also schliesst Pikachu. Evolutions, do hu mer dann och sou Themen decken, déi déi Zäit gouf, déi wäert jo net net opmaachen, well dat dat huet kee Wäert méi. Déi sinn iwwerbewäert hautdesdaags. Kuckt mer se einfach op Pulpkritesch, mä dir mierkt och einfach, dat ass eng ganz aner wonnerschéi Qualitéit hei, déi maachen nach de Spaass an och déi Pulpen hei ronderëm gelallt. Hei ass et Geld an de schéine Karton. Also net besonnech, deen denken ech kéint ee scho bal liquidéieren, mee bon schal falen einfach alles wat net schlecht ass. Deemools hunn d'Würfelen esou ausgesi gehat, schlicht a schéin. Déi heiten, jo ech hunn der, ech hunn der en plus hei leien, deemools virun 8 Joer par rapport zu haut aus enger ETB, jo ech hu rëm aner Saachen opgemat, deet mer leed. An dann hei och e klengen Highlight. Ah, du hast Dinges schon leider abgegangen, sehe ich den Plastik. Den hast du abgefahren. Dann äh, hast du ein bisschen Schutt. Kann ich dir nicht verpflichten, aber wir werden das ein bisschen Zug pleistern, ganz schön. Äh, Sleeves. Qualitätmäßig das ein bisschen Schutt, das zeigen mir das gehört, da fallen du leider nicht so schön. Der Rest mal raus. Also, wir haben dann hier 8 äh, Pack. Der kriegt doch gezählt 4 auf 4. Und dann haben wir noch den Rest raus. Hun mer eng Kéier déi cool Kaachentrenneren. Da wärt ech d'och an mäin Evolutions en plus, ganz schéin. Ech wärt iech dat eben méi spéit an engem Video weisen, wa mer d'Master Set completéieren. Ech wärt déi ëmmer als éischt dra maachen, esou fir ze weisen. Waat et eben sou do gëtt. Ech muss soen d'Leisten hei kann een ab Säit leeën. An eben hei hu mer dann de ganze Bundle un Energy Kaarten aus dem Set vun Evolutions. Wann do engem eng Kaart feelt kann en mech roueg uschreiwen. D'Codekaart fir iech, dir wësst et, dir kënnt se kréien näischt nach vir Shoutouts géint den Dinosaurs. An da géif ech soe fänke mer hei direkt un 8 Pack locker flockeg haut zesummen opzemaachen.

Wann een se huet, deemools kaf huet, bauen eng Kéier esou en Haal ze Feerch, Reverse Energy Kart an eng Kéier en Yukon. Nee, mir maachen d'Deebee fir de Youtube Channel op, fir Team Lëtzebuerg, fir de Youtube Projet, fir Luxury Sophie mat eisem Partner Le Reservoir an dat Ganzt ass eebe retroméisseg iwwer Cardmarket kaaft ginn. 2016 war eng Zäit, jo, do hunn ech ugefaangen mat schaffen, do hat ech keen Nerv fir Pokémon Kaarten.

Natierlech och déi Kaarte kann ee leider net méi spillen. Vläit an engem Retro-Event oder sou, mee do fir do eng Kaart ze organiséieren, ech weess, et géif dat Leit reizen, muss ech ëmmer soen, muss een eng an d'Kommentarer schreiwen. Ech hat souguer e Retro-Set mat iech, sou hei Thailand, denken ech. Déi nächst Codekaart fir iech, erëm 3 Kaartentrick an da kucke mer, wat mer hei dobäi erauskréien. Do hu mer dann Blastoise, Spirit Link, den Haunter, Imakunis, Doduo,

Back to back giff ech scho baal soen hein. Dei Box gifft hellem och als Silver, also Tholos kuck mer herno eng Kéier zesummen wat mer deen nach Pack hei zesummen. Hei ass eben de Bulk Stapel wéi ech scho haat. 8 Pack, also klengen Opening hei vum Ophelia denken ech kann ee roueg kann mer machen, mee ech giff iech ofrooden dat do, jo lo meng Verbindung huet verluer dat ass de Problem, an och heiansdo livestreamt.

Maache mer direkt hei och d'Sleeves op fir deen dran ze maachen géif ech behaapten. An voilà. Ëmmer ganz coolen Hit. Deen gefält eis. Et ass och wierklech deen Holo Pattern ass wierklech nice. Kann man mal machen. Esou dee loosse mer dann hei leien als Hit. De Rescht leeë mer hei an a vum Gefill hier komme mer elo mol. Ja dat mient Halschent schon, mir si just mir si süchteg, mir hun d'Halschent schon hei baal opgemeet. Mat den Hitzien, jo dach do ass d'Halschent schon opgema gin. Kuck mer eis den nächsten Hit hei un, mir si rem online op der Zäit. Also dee Projet hei get eben och online, dat ech paart emmer ophuelen, op d'zweet just d'Hielschaftsbus schued mam Sound.

Ass eng vun den schwéiersten Kaarten och an der PSA 10 vun vum Base Set ze zéien, mee generell kann ech jo gesso wat wat d'Hits hei ugeen heavy heavy I like it. Bal d'Kaart natierlech erëm op d'Säit, ech zielen eng Kéier et sinn nach 3 Päck also mir hunn och bëssen de Problem mir kënnen och anscheinend net richteg zielen.

Gauleid, Nidorà, Garados am Reverse an engem Erraticat. Also do hu mer dann ganz schéinen äh, Reverse Full Artwork. Also se wirklich immer wéi esou een esou een ähm, Master Set mat Reversen och ze machen, weil die se wirklich schéin. Gëtt natürlich och schwéier fir do alles ze, ze, ze kréien. Ja, wir probéieren bis mir nach ein bisschen Zeit, mir insgesamt 40 Schocks opgemacht.

D'Famill souze soe komplett, déi am Buedem hiren Knascht souze soe maachen. Esou, well een titzt dach scho mol heihinner. Ech wäert engem elo eng Kéier och hei d'Codekaarten zielen, een, zwee, dräi, véier, fënnef, sechs, siwen, aacht. Mat der ETB ebe sinn et der elo, an hei kennt dann deen néngte Code. Mir hu mat et Opening hei innerhalb vun enger bal 4 Stënnchen 20 Bit flott gemaach. Ech hoffe de Video huet gefall. Ech hoffe d'Produktauswahl huet iech gefall a wéi gesot wann dir och nach Retrocep Zeil um Youtube Channel wëllt gesinn sot eis Bescheed. Soulaang et zu ënner 5000 Euro de ganze Spaass bleift hu mer elo schonn e Feeler gemaach, hëppela. Ja ja, en Alter ass näischt Schéines. Mussen déi dann och ëmmer bäi Popcorn Company eis nonstop nei Code also nei. Tricker, Kaartentricker mussen uléieren. Misst och vläit Kaarten hei léine. Stadio, Seal, Double Energy Colors an Reverse an dir hutt et scho gesinn, Electrodote als leschten Hit. Dat war et dann also vun Hit hier. Mir hunn 8 Päck zesummen opgemaach, zwou schéin Holo-Kaarten hei gezunn, normal Holo-Kaarten déi wichteg sinn och fir eisen Set dee mer jo zesumme wëllen opmachen an ech, dir wäert vläit net verstoen, mee wann ech hei d'Reverse-Kaarte kucken, Déi maache mech frou, also well natierlech hei och e klenge Meme-Hit souzesoen, Porygon an och eng Kéier nach den Duck, Double Colorless Energy, dat wier et gewiescht. Wou är Kaarten natierlech och eng Kéier kuerz kënne weisen. Den Ufank war e bësse sauer, deen do huet mer esouguer och Nécke gezu, mee mir hunn do e bëssen eis Promo aktuell, dat mer einfach den Radfratz Lénks leie se also vun der Pat Paolo Rattica. Dat war et dann. Ech soll lech Merci nokucken. Nächst Kéier kënnt dann nach d'Charizard-Box. Sidd gespaant, wat mer do nach eng Kéier zéien. Eng Kéier 8 Päck mat zesummen opmaachen. Leider just e bësse schued, mee bon, Plastik ass Plastik. Mir kënnen näischt änneren. Bis dann, Daumen hoch, do ass den Daumen. Sou, Thumbs up, bis nächst Kéier. Ciao, ciao.